azul azul fell-awen azul azul fell-akent iɛas-agi uɣaleɣ-d akken ad d-iniɣ eh, belli taqbaylit tif akk tutlayin-nniḍen ahan uriɣ dagi twalam awal-agi ifer uriɣ-t-id acḥal iberdan ayɣer i t-id-uriɣ akka? Axaṭer awal-agi yesɛa aṭas n lmeɛnat, aṭas n yinamken. Ihi, nezmer ad d-nini taqbaylit c'est une langue polymorphe, poly aṭas, morphe d la forme. Ihi, awal-agi uriɣ-t-id dagi, tferleɣ aṭas. talɣa d la forme aṭas ɛan iban aṭas aṭas imeslayen teqbaylit i yesɛan akka gini aṭas talɣiwin aṭas inamgen awal-agi talɣ aṭas ur tufiɣ ara deg usegzawal rniɣ-t-id akka gini cawreɣ iman-iw rniɣ-t-id

Ssufuɣeḍ deg-s tlata yegrawen. Tlata yegrawen anda ad nessexdem awal-agi n yiffer, amḥala inamek-ines adelman. Agraw amezwaru ad d-tiniḍ iffer useklu, iffer n ttejra. Iffer useklu, aha twalam, d iferrawen-agi n ttejra, ifer, itteffer, itteffer eh, agummu neɣ lfakya. Ar tama-ines kan, yella daɣen yifer n lkaɣeḍ. Ifer n lkaɣeḍ, ula d netta am akka, d ifer, d ifer eh, di tezmamt neɣ di tektabt. ɛedlen ɛni deg yiwen ugraw, ɛedlen inamek-nsen. Agraw wis sin yenfeɛraq mliḥ mliḥ, agraw wis sin ad d-tiniḍ ifer n ufrux, ifer n ufrux, ifer dagi ad twalam yettferfir, dagi yetteffer.

wagi d agraw wis sin. Agraw wis tlata ha-t-an dagi. Ma ad d-tiniḍ fer, caché, fer. I dagi c'est volé, dagi c'est caché. Mḥala fer-agi, fer ikka-d si tuffra. Iffer, iferrawen tteffren awal-agi, aẓar-is ikka-d si

ad d-nefk imedyaten s ṭlam yal ass. Sɛan acarek mliḥ ar wawal-agi n Giffard. Ihi iffer useklu, nezmer ad d-nernu ar ɣur-s, iqerreb-it mliḥ mliḥ. Awal n umi qqaren affar. Affar? Acu yellan deg waffar? aṭas iferrawen aṭas iferrawen i yellan deg wafar afar d lgaza lgaza ikad seg ifer afar ifer

taferka anda ulac eh, iferrawen ihi taferka taferka eh, yezmer ad d-yekkes gifer ad d-rnuɣ yiwen wawal niḍen yelha mliḥ ifer zizwi ur d-iban ifer zizwi ayɣer tazizwit tettruḥu ar leḥcic-agi, leḥcic-agi umi qqaren iferzizwi, tettruḥu ar ɣur-s, eh, tettagem-d, tettagem-d eh, lpulan-ines, ar teɣrast-ines akken ad texdem eh, tamemt-ines. Iferzizwi, ahem iban, ikad seg awal gifar. ad d-rnuɣ sin imeslayen, beɛden ciṭuḥ amḥala ɛni d-iniɣ. Ad d-iniɣ afrasen, afras. Afrasen, mačči d afrasen des ordures, d afrasen tferka, d afrasen lexla. Teẓram afrasen n lexla ulac wid zeddigen am nuhenni, mačči am afrasen temdinin.

d iferrawen, iferrawen uh, useklu, fres, ad tferseḍ, iferrawen, ṭaqa d iferrawen, yezmer ad yili uh, ucarik uh, gar-asen. Ad d-uɣaleɣ ar lǧiha-yagi niḍen, ifer n lkaɣeḍ, ufiɣ yiwen wawal yecrek yekka-d seg yifer lkaɣeḍ, qqaren-as taferkit,

yiwet tmeqqit dagi, samḥet-iyi, tafarsadit, yezmer ad yili ffer, ffer am akka d-nekka dagi, ffer xaṭer s tfarsadit tetteffreḍ daxel n wusu, ma tebleḍ, neɣ ifer, ifer ubeḥnuq-nni tfarsadit, wagi d tazwara-agi-ines, acu i iceɣben mliḥ d taggara-agi. ṣṣadif-agi, tafar, ṣṣadif, ṣṣadif, nudaɣ, nudaɣ ur ufiɣ ara ansi d ansi d-yekka d acu-t. Yezmer yettwabeddel si tsuta ar tayeḍ, ibeddel naqal uqbel yella d ayen nniḍen yuɣal akka d-yini. Ihi wagi d agraw-agi amezwaru. Ad nuɣal ar ugraw-agi wis sin, ifem n ufrux s acu nezmer ad nernu ɣur-s? Zemreɣ ad d-rnuɣ ɣur-s ifem n ṛṛuplan, ahan iban, ttferfiren am ufrux am ṛṛuplan, ttferfiren. Acu nezmer ad d-nernu ar uferfer-agi, ar tikti-agi uferfer? Yella ferfer aferfar, ɛni iban d tagi tikti yellan deffir wawal-agi n yifer. Am wakken i d-nniɣ dagi ahat twalam d aferfar, dagi d tuffra, ihi deg mi i d-mmeslayeɣ ɣef l-polymorphisme-agi. Tura ad d-rnuɣ yiwen wawal-nniḍen yesmektay-d daɣen Nni Temẓi, taferfart. Twalam? Aferfar, taferfart, yekker seg yifragi amḥala yettferfir taferfart nekni asmi meẓẓiyet cfiɣ neqqar-as taferfarit ayɣer ur d-nniɣ akka xaṭer nettbeddil awalen akken ad tesleḍ zbaṭ ay d-neṭqel akken nniḍen

Dɣa nekkni zik-nni ad nendem lkaɣeḍ, ad nexdem ad nexdem akken ad negzem, ad nexdem ccɣel ad yeddawar akken-nni. Dɣa ad nettazzal, ad nettazzal ad neṭṭef akken-nni qqaren-as lḥermel. Lḥermel d lamanc-nni ass n ad ceṭṭeḥ lkaɣeḍ ad yeṭṭef ad yeddawar ma nettazzal i waḍu-nni. Kullec nxeddem-t nekkni. Am lkaɣeḍ-nni, ad t-nelzem, ad d-nekkes lḥermeyyi win yelhan, win ɣezzifen, win iǧehden, ad s-nexdem aɛdaxel, ad s-nessekcem ciṭuḥ n lḥermel-nniḍen akken ad yeṭṭef, akken ad tdawar, ad yeddawar lkaɣeḍ-nni. Ihi kullec nekkni i t-ixeddmen. Ad d-rnuɣ ar wawal-agi, yella waqil wayeḍ-nniḍen dagi. Ah! Wagi d awal-nniḍen yelhan mliḥ mliḥ. Aferṭeṭṭu. D iferṭeṭṭuyen. Llan wagadisan akka ccɣel d allen, d allen ɣef ɣef iferrawen-nsen. Ihi deg mi lejdud-nneɣ, nekk ur neḥṛic ara, lejdud-nneɣ i ixemmen, ur ttafen ara kan akka imeslayen alamma sɛan awanek, alamma sɛan lmeɛna. Ihi aferṭeṭṭu meḥsub deg iferrawen Ṭeṭṭu teẓram d acu-t? Ṭeṭṭu d allen. Ihi, lpapyun-agi yesɛa allen deg wafriwen-is. Afar ṭeṭṭu, deg imi s-semman akka. D awal yelhan mliḥ mliḥ. Ad s-tiniḍ d Langli. waqila kfiɣ-d si lǧiha-yagi agraw-agi wis sin ad nuɣal ar ugraw-agi aneggaru effer effer kaci kaci nezmer ad nini tuffra neɣ uffir. Uffir ayɣer i d-xedmeɣ dagi? Izem-nneɣ iḥemmel ad t-yessexdem d aɣenni. Uffir, iḥemmel mliḥ awal-agi. Nɣant, ɣilen nɣant, netta lḥal sɣezfen-as di leɛmer-is alma d taggara n ddunit. tuɣac-is, tiktiwin-is ur ttmettatent ara. Iger-d ixulaf, aṭas, aṭas, aṭas ixulaf. Ad yesgunfu di talwit. Nkemmel eh, asurif-nni-nneɣ. S wawal-agi yelhan mliḥ, tuqqna tuffra ad d-nesmekti temẓi tuqqna tuffra juwe akackac tuqqna tuffra amḥala nekkni ur s-nsemmi ara kackac meḥsub ferfer ala nsemma-yas tuqqna tuffra nefka-yas anamek-ines mačči d nekkni d iqdimen-nneɣ d lejdud-nneɣ

euh, lejdud-nneɣ, imaziɣen-nneɣ, ssnen amek sqaren imeslayen, ssnen amek i ten-ssersen. Deg yimawen-nni taqbaylit tesɛa lsas. Ihi tuqqna tufra, yiwen ad yeqqen allen-is, ad yeffer allen-is, ur yettwali ara, wiyaḍ-nniḍen ad ffren, ad ruḥen ad ffren,

tesɛa deg iẓuran-is tikti-agi talleɣ aṭas. Ad kfuɣ eh, tasfift-agi s lḥaǧa-nniḍen yelhan. Dagi ad nini ifer, ifer n lkaɣeḍ neɣ useklu. Amek ad nessuget, amek ad nelni lplurial ines. Asuget eh, gifer, lkaɣeḍ neɣ useklu, amek ara d-nini, ad nini iferrawen, ma ad d-tiniḍ iferrawen, d iferrawen n ttejra neɣ d iferrawen n eh, tezmamt. Amḥala ma ad d-tiniḍ ifer n befṛux, ur d-qqareḍ ara iferrawen n befṛux, ad d-tiniḍ afriwen, afriwen. huzz afriwen-i, aṛṛuplan huzz afriwen-i. Twala? Yewwi-d Marxisme acu ixeddem? Yiwet n tikti am ḥala inamken ah d lmara. Dagi acu ad nini? Tuffra, ffer, tuffra, ma nessugget-it-id ad nini tuffriwin, tuffriwin. D asugget tuffra. Ihi atan tikkelt nniḍen twalam ɛlaḥsab wakken nessexdem awal-agi ifer, yeffeɣ-d lḥaǧa nniḍen, amḥala aẓar-is d yiwen d ifer, d wegumi qqaren le polymorphisme. Ihi aql-i wwḍeɣ-d ar taggara n tesfift-agi n wass-agi. Tanemmirt-nwen imi i d-tesmuzgetem. Am wakken i wen-d-qqareɣ yal ass, ma yella wanda sewqmeɣ dɣa ahanew-id ukan, ma yella anda tzemrem i yi-d-tɛawnem, ma yella wacu d-nniɣ ur yelhi ara, ɛiwnet-iyi-d, init-iyi-d amɛiwen n waya neɣ ala. Ihi qqimet di talwit. ar tikkelt nniḍen ma yebɣa Yillu.